Paula ni, Co wac iwu kany ni, a dano ma gudugo ki i lum a i kare ma a adwi me LRA ogonyogi gudugo madwong i kine obedo wode, Wota, kony ma lawo maja obed ki ker me rwatte ki ladit lobo President Yoweri Museveni. Obed-di en tye ka miyo dwone bene tye ka cwalo dwone ka maleng ka pwoyo lwak pi jolo en i kare ma en oo gulu a ki twongo nyiye ni Ali Salongo. Kony Claude Omona obed ki kero me lok kede. Amyero kong wunen kong report eni ka doko diki.
Wangeyo wawinyo mere ni nyingi Ali ento nyingi mukene pe wangeyo, mwakani pe wangeyo, kit titwa kong wiye wiye kong. Ber kakare an apoyo matek an nying an ma kingeya kwede maber ma dano weng ngeyo kwede en aye Brigedia Ali Salongo Kony meno nying an eno atye ki mwaka pyeraryo wiye abongwen.
Wawinyo nyingi moni tye ni kono Salongo.
Dong i nying enoni, yelo wi dano madwong, pien aniang kare ni nying enoni mito nyuto ni cagwok ma nying ki calo latit Rwot calo ngo ento mega pe Kibene. Nyinga ni Calongo-ni, kit ma kitita kwede, ma lunywalla otita kwede, Calongo-ni obedo nying spirit ma babana onongo tiyo kwede.

An ka i ngeca kit ma dong an atye ka ngeyone keken ni waduku ma wamyero obedo cok cok ento yo wotwa obedo pat pat. An ao i gudo kany i nge dwe acel me dwe me abiro en aye adonyo kwede i gudo kany.
Kinywali ki lum kumeno ko kede in kinywali ki kamo kede titwa kong? An kit ma aniang kede. An kinywala i nino acel me dwe me acel i pyera abongwen wiye angwen. Dong an pe kinywala ki i lum, an kinywala ki gang i ot yat laco. Dong kare ma kinyolo an i ot yat laco, an abibedo bene gang. Abedo kite ki tita kene calo ma romo dwe abicel gini ee, dok kibino kikwanyo mamana kacel ki an weng.

en obedo ki yomcwiny maber dok bene ojolo an dok o promise bene me konya ci openyo ngo ma an bene amyero ki kare ma openyo gin ma an amyero an awaco botone ni ladit an kwan pe akwano twal pien lweny obibalo kwano nyo adit pud tye citi ci gin ma an aromo timone maber i yo kwana ma an angeyo en aye mony pien an abedo lamony ci nongo gin ma awaco bote ni an amito ci en bene oye ki an me dok ki tic oye ki an me dok ki tic me bongo kit aye laman keken amito ni
apwo kaka culi weng amito ni apwo rwodi weng. ma tye kacel ki ludito dini ki komuniti mukene mapatpat dong dwan ma an awaco tye lok ma romo aryo keken en aye ni me acel an akwayo kica bot dano me Uganda pien lweny en ma obedo tye i lobo me Uganda-ni ofecing dano mapol pien jo mukene ma nongo obedo wa tung Kampala Nongo gitye ki bicinecgi kany nyo wadigi tye kany, lweny eno bene onongo komgi. Ci omyero awacci ka akwayo kica bot dano me Uganda kom gin ma otimme i lobo me Uganda kany ma obedo lweny pa wora ma obedo tye aka eni. Ci akwayo iye kica botgi. Dong bene amyero awac botgi ni an ma atye eni-ni, an abedo latin. pa wara ma yona me bedo bot wara nyo latin pa wara apo ni atye latin pa wara ci abedo latin ma mege ma kit ma acito kwede i lum obedo me ninywale na matitidi ma kicwalo an i lum ci adongo ki kunu ci abedo ki kunu paka amoko tamma adwogo cen gang ci amito akwar kica aye bot dano i kom kwega ma gutimme-ni ni pe dong gunen an marac pien pe obedo i nget pa an. me bedo latin pa wora mo gin ma tye eno ci bene alego Lubanga ni kit ma en oweko lweny bene obedo i Northern Uganda ni en bene ocung ki dano ma tye i Northern Uganda matek wek bene gunong kuc ki bene alego government macalo ladit Yoweri Museveni pi cwiny ma en tye kwede me jolo jo wa mukene ma gua ki ilum gudwogo gang alego en bene kit ma en ocike kwede omi kony kabedo mogo ma gin onongo peko. me lweny-nyi eni-ni, ocung ki ladit pi tim eni matek wek jo mukene-ni bene gin onongo agonya pien pe obedo bene mitigi. Ento peko me lweny en aye omiyo ngo? Can i dog gangigi mo lok ma an awaco eni ci iya yom tutwal. Amoro dano weng ma gitye ka neno an dok amaro dano weng me lobo Uganda mo lok ma an acwalo bot dano bene. Apwoyo tutwal Cloude Omona me bedo piny ka lok ki Ali Salongo kony pat.

Dano myero onge ni pi kare malac, tyeko peko me lweny i kumalo me Uganda obubedo yot ka kiyweyo teko tyen dano mudong ma nying guwunye me bedo i adwi pa The Lord Resistance Army. Jo ma tye ka bino ma gudong i lum, tye mukene ma tye wadi ma megwa

Gen moni tye ni jo ma lutinogi pud orweny pi mwaka madwong-ngi. Ka iket kong ni Calong tye waco ni kitere i lum ma kibino ki gamo amane ma nongo en etye ki dwe abicel, so dong en engiyo ki bedo i lum pi mwaka pyeraryo wiye abongwen. Dok pe peko ma mege pien en latin atina. Ma nyuto ni lutino mukene mudongo ma tye i lot pa Calong gini ma bene kiterogi ma kimakogi, mukene tye ma kimakogi mwaka adek, mukene tye ki mwaka mwaka apar. Gwok bene dong gutekkio, gitye i kin jo ma tye ka waco ni, Ka noko adok gang, ka noko adok gang. Dukogi gang-ngi en aye bikonyo tyeko peko ni kony dong pe, adwi mo ma romo bino ka yelo kumalo me Uganda pe. I ngeyo adwi obedo gin ma kilwongo ni remnants. Gibedo ka gure calo more nyo kalang ma kinyono. Gigure, gigure, gigure. I nge mwaka apar, wun wuromo tamme jami tye maber. Nongo dano tye ka yubbe me dul ka timo gin moni marac. Waneno i mwaka pa ADF. ADF obedo mwaka madwong ata. I Congo, en Congo acel-li, en aye ADF bene tye iye. Dul adwi ma kiwaco ni miya acel ma tye i Congo Forest-ni, LRA bene ngo? gitye i kine. Dong gin ka gitye ka dwogo kuma eni, miyo gen ni Peko pa dwi pa kony tye ka cito ka tum Ki gin mukene completely. apat ma mitte wan macalo dano ma gia ki tung kumalo me Uganda macalo acwele aye ni, gin ma dong otimme pi mwaka pyera aryo ni pe tye gino mo keken, pe tye lok mo keken, pe tye gino mo ma wa itimo me gengo nyo le munu lwongo ni undoing. Gini dong otimme o, dong otimme o. Gin ma ber ma waromo timo aye kit me pwonye, kit me kwo i yo ngeye ma nyuto ka dano gudwogo calo Komedi Alice Alongo gi Ruta Kony, wa ijologi nining? Wa iloko kitgi nining? Kwo buwot anyim nining? Kica ma gitye ka kwayone-ni, wabimiyo nyo pe waimiyo? Eno aye jami ma myero watem wacak dong nywakone kombeddi. Pien kit ma wa itiyo kwede ki dano ma gitye dwogo ki i lum eni, en aye obi determining kit ma future wa obedo kwede, future pa lutino wa obedo kwede. Pien in dong pe iromo wacce mwaka pyeraryo me lweny-nyi, in ibibedo ki kiniga eno i cwinyi paka nakanaka.

Gamente tye ka wacci ni itim kica. Mato put ma dano mato ni iwaci ni an pe acito kwede i cwinya. In ka imako ngati mono i cwinyi ba, stress-se dong bot in mono ma in itye-ni. Pien ngat ma in imako i cwinyi-ni pe ngeyo wa ngo ma itye ka tamone, pe ngeyo wa ngo ma in imito. Dong myero in ijalle keni, ci iye bene en cik ma kilwongo ni cik tekwaro-ni, ma colle lwongo ni mato poti. Oti, Ye cik pa gamente ma tye i level ma malo ma tye ka ye jolo jo-ni ma minigi amnesty. Oti, Ye cik me transitional justice bene obino otim ngo? Oti, Gin ma pire tek, gamente myero oniang twero pa jo ma kigamo ki i lum ni twerogi ki kerogi tye kwer me timo gin ango. Ki be. Combet imwonyo gin ma Salongo owaco ni, An mwaka adek pe akwano Gin angeyo maber kun pe akwano ni ee tic maber ki muduku. So give me gin ma an atwero timone wek abed ki contribution to my country. Ki gin mukene pat ma mit dano wigi opo iye ni i lweny mubedo pi mwaka pyer aryo ni tye groups pa dano ma pat pat. Groups pa dano i kine tye groups pa dano ma ki nywalo gi anywala iye calo Susalongo gi eni pe obedo i miti gi, pe bene gucimo lunyodo gi, gupo mere ni dong ki nywalo gi ngo, i lweny, gudongo bene kwe i lweny. Tye jo okene ma kimakogi amaka ma pe gimiro ma pud gitye lutino calo ginagi ngwen-gi ma kimakogi mwaka abongwen. Tye jo mukene ma kimakogi tektek me bedo mon pa dano ma gubedo ka lweny i lum. So i lweny eni groups pa dano tye madwong ma myero wan macalo dano adana eni wabed ki tam dok wabed ki niye dok wabed ki mar dok wabed ki cwiny eni ni Pe tye dano weng pe gumar pi lweny eni ento gupo apoa mere dong gitye dong i kit me lweny eni so kica ka kikwayo myero kimi. Atamo ni kit iwaco kwede ni segment pa dano ma obedo nongo peko dwong tye ma kimako gi, tye ma gin gucito ken gi, tye ma bene kiwaco kibwolo gi abwola gin bene waco gi olo, ki dong tye megiwa ki lumegiwa ma kimako gi mere atura kicito bene kinywaro gi.

Gitye ki post-traumatic disorder me identifying with people in the community ni an gang wa tye kwer, tekwaro wa tye kwer, ka an ato ki yika kwer. Ento ki pe ki pe ka yelo dano. Eni weng kwo me canne. I neno ni ngato moni tye maber ento kuc pe. Dong joni eni ka gin weng gudugu Wajologi, waterogi karacel, let's give them space. Kiwaco ni there's no better world than a world where people are welcoming. Jim, Wajologi. Gin ma ma watiyo ki ah, Jim macalo tye ka timme kobedo leb munu kit aparo wa kit lwongo ne ni aftermath me me lweny eni ni en aye obinyuto apokapoka wa ki dano mukene. Amito kong waci ywe manok ka dok waduga mete ki yupwa matyen.